Um, dwi wedi newid cynllun heddi tipyn bach, ers glywed y newyddion trist iawn iawn ddoe bod Albert Uderzo, sef artist comics Asterix, um, wedi marw. Yn trist iawn. Ond unrhyw un sydd wedi darllen llyfrau Asterix erioed, oedden nhw'n gwybod pa mor wych ac cymaint o genius oedd Uderzo. Byddai ffrind Renig Gosling yn wrth nhw sgwennu, a Albert nath yr llunie i'r llyfre Asterix dros gyfnod o ryw 50 mlynedd yn ei llunie ffantastig, yr holl cymeriade gwych gyda'i trwyne mawr nodweddiadol. Mae rhan fwyaf o'r llyfre Asterix ar gael yn y Gymraeg hefyd. Diolch i gwmni Dalen. Os ewch chi i wefan Dalen, chi'n dod yna? Dalen llyfrau. www.llyfraucymru.com um, Allwch chi ffindio'r llyfrau yn y Gymraeg, maen nhw'n wych, maen nhw wedi gwneud job yn ffantastig o'i gyfeithi nhw, um, a maen nhw gyd yn hyfryd, chi gallu mwynhau lluniau Albert Uderzo yn ei holl ogoniant. Mae'r boi'n ffantastig, a wedi bod yn ddylanwad enfawr arno fi, fi'n siwr mae un o'r comics cyntaf nes i ddarllen yr Asterix, A dwi dal nawr yn fi un wrth fy modd. Mae llawer iawn o artistiaid eraill yn teimlo'r un peth o fi. Felly, sewch chi ar y cyfryngau cymdeithasol. Um, mae yna hashnod dro Asterix yn mynd o gwmpas. Felly, bys fe'n ffantastig um, i chi neu lluniau o Asterix neu roi cymeriadau yn Asterix um, ac adio i hynna. So, cymryd chi pen, A'ch papur, pensel neu beth bynnag sydd gyda chi, a, a nhw'n i ddechrau. Right. Class tricks, beth cyntaf yw y trwy'n. So, dechreuwch trwy'n mawr. Mae'n dod fel yna. Mae lot o cymeriadau yna mewn comics o Ffrainc a Gwlad Belg gyda trwy'n mawr. So, trwy'n mawr, wedyn boch, Fan hyn. A strips yn y gwenu. A wedyn nesaf, o top y trwyn fyna, llinell bach yn mynd fel yna. A wedyn ydyn ni llyged a strips o hyn. Siap hir fel yna. Un arall.

Da iawn. Nesa eiriau, eiriau mawr, reit i'ch ben y llygaid, un, a dau, fel yna. Rwy'n nhw mewn hefyd yn ddi. Dechrau edrych fel Asterix. Nesa i glist, mae'n efe glist, ddim grwn. Draw fan hyn, just fel yna. Draw,

A falle ychwanegwch yn bach mwy at ei fol chi ddangos yn ein gwenu. Okay. Nesa, dyn ni'n cael dechrau jyst i'ch bennig y glist, dyn ni'n cael llinell yn mynd rown y tu ôl yr eiliau i fyna. A wedyn ni'n llinell yn dod lawr fyna. Ochr i wyneb. Nesa, jyst i wall, un, dau, tri, cysylltu gyda'r list. A wedyn tu ôl, mae dweud fel chydig o wall yn dod i fel yna. Bron fanna, jyst i orffen yr helmed nawr. Mae helmed yn siap crwn, ond stopiwch fanna bach o gap. Mae cariwch mlaen gyda siap crwn yn dod o fanna. Beth ar y top.

A un, dau, dau. A wedyn yn y gyda dau. Yn y well fyna. A dyna ydi Asterix. Sy'n hyfryd i weld eich lluniau chi o Asterix. Os ydych chi llyfrau Asterix, gytre, ewch ati, falle newch lluniau rhai o ffrindiau Asterix, fel Obelix, neu Gwyddoniadix, neu o bos Pwyth Pendefix, neu unrhyw un i chi moyn, a byddwn fi'n caru weld eich lluniau, ac ewch ati ar dro Asterix i ychwanegu. Um, na i roi chydig o daflenni pethau i wneud gyda Asterix, falle hwn, chi'n gallu lliwio mewn i lawrlwytho. Fel arfer, ewch i'r disgrifiad o dan y fideo a bydd y link fyna i lle mae'r gweithgareddau. So, fel arfer, sgrin i ffwrdd, celf ar y bwrdd. Wela chi fory. Hwyl.
Banana.